Alright, other for your ma will be biara kwa baby mede ba na ya te dwumadie so mo somfo ma deɛ nyina gentle sam the only gentleman with fire ɛna saa bere eh nyame adom yɛ saa nso so ɛne abibiduro nyinaa dɔkta ɛnɛ yɛaba n'asoɛeɛ ɛne no bɛtwetwe nkɔmmɔ baako mmienu mmiɛnsa bi sɛdeɛ wonim dada sɛ sɛ wɔba ɛyɛ wo kasa mfoni so a na kyerɛ sɛ aduro no a ɛne wɔbɛkyerɛ wo for free aduro ɛne wɔbɛkyerɛ wo for free na ɛnɛ nso so abibiduro nyinaa dɔkta ɛwɔ hanom a yɛne no bɛtwetwe agya mɛmoakɔ abadeba dwumadie yi so biemu Yɛ agya papa.
Mepakyɛw biribi abɔkɔ deɛ. Ɔdoma nkuma da wɔ mu biribi abɔkɔ. Wobɛka sɛ afe yɛsi afe foforɔ mu na yɛsi afe foforɔ mu sɛ soso deɛ a sɛbi yɛde yadeɛ no ara na nam ɛna yɛde no bɛba afe foforɔ a yɛsi mu yi na ɛnɛ no mmeɛmfa nkyia nkɔma obi biara ɔde na fidie no ato ɛyɛ for joy tv bɔ mmɔden ne subscribe to a youtube channel for joy tv Ahaa na ɛɛ nnuro a yɛkyerɛkyerɛ no nyinaa wobɛnya bi wɔ hɔnom. Ɛnɛ dɔk ɛbɛsan akyerɛ yɛ aduro for free. Dɔk, ɛɛ ɛnɛ aduro bɛn na wode ɛkyɛ yɛ for free? Eyo ɛ ɛɛ meda ɔbɔ ade ase sɛ wama afe foforɔ akɔ aba abɛto yɛn na wɔde ahyɛ ɛɛ afe foforɔ nso ase bio. Okay. Nhyira nka ne din.
Meda eh, for Joy TV. Meda mo ase paa ne mo mpanimfoɔ ne eh, adɔfoɔ a wɔboa nyinaa. Okay. Sɛ bere to bere no, moma Nyankopɔn mma nya ayaresa mapa ɛfiri Nyame nkyɛn. Okay. Ɛmfa ɔhaw bi ama.
Nyame nhyira mo nso. Amen. Ɛnɛ, deɛ ɛbɛka ho asɛm ɛyɛ bp bp high blood pressure high blood pressure mogya mmorosoɔ okay okay okay ekum amanfoɔ paa paa ɛha amanfoɔ paa paa paa paa paa nti ɛnɛ ma yɛ sɛ noho aduro na mɛkyerɛ okay ɛɛm dabi a meka me se korɔkɔ toyɛ mhm. yɛn nkasɛ korɔkɔ sen korɔkɔ toyɛ yɛn nkasɛ korɔkɔ sen oh okay me nti da ɛɛ ba mpanyinfoɔ bu wobɛtoo me me na mekuta adeɛ no wobɛtoo sɛ onyankopɔn wɔ hɔ. Ok. Ansa na woreba, nti wontumi mɛsen Nyankopɔn ma no nyɛ yie. Saa, saa, Ah, saa, saa. nti mpanin sɛ krɔkɔtoe, na Krɔkɔtoeɛ. yɛnka sɛ krɔkɔsen. Krɔkɔseeɛ, Mm. saa. Ɛno no ne sɛ aborɔfoduro bɛtoo abibiduro. Saa.
Nyankopɔn na ɛbɔɔyɛ.
Ok. Nti aborɔfoduro anaa dɔkota duro ntumi nkyɛn Nyankopɔn deɛ da. Ok. Mm, Nti sɛ wode wo ho to Nyame deɛ so a, ampa ara ampa ara wobɛnya wo nkwagyeɛ. Ok. Wo Nti ho Nyame bɛtɔ wo. deɛ no ne deɛ he no? Ɛno ne abibiduro no abibiduro no nyame deɛ ne abibiduro no habama nnua nnua naba no sɛdeɛ ɔka n'asɛm sɛ yɛnni aduan naba no ne yɛmfa deɛ aka no nsa yadeɛ okay dɔk yɛnkɔ yɛnkɔ ɛnti yɛnkyɛ no mhm. ɛɛ bp okay mogya mmorosoɔ wo a wowɔ biribiara okay na ɛkyerɛ aduro no okay pɛ na yɛ woyɛ na wonya a wodeɛ frɛ me mhm. mɛyɛ na wode gallon aba bɛgye na wo nso nom nya hoɔden na hu sampa nyankopɔn wɔ tumi wɔ bibiduro mu deɛ ɛdi kan a wobɛhwehwɛ ɛyɛ haban wei ah yɛfrɛ no sisimasa okay sisimasa maame ɛnfa ɛnkyerɛ camera no sisimasa okay wobɛpɛ ahaban no bi sisimasa okay wei wobɛpɛ bɛtete ahaban no kama sɛdeɛ ma yiyi a okay mhm.
wowie a ne wapɛ mango ɛyɛ mango yɛ yi mango leaf mango yɛ yi mango leaf mhm. mango leaf ɛno ni okay na wode aka ho mepaakyɛw wobɛpɛ wei ɛyɛ borɔdeɛ ahaban borɔdeɛ ahaban borɔdeɛ plantain leaves okay.
plantain leaves ahaban ne fresh one ɛna ne dry one okay.
nti wobɛpɛ ne fresh plantain leaves no ne fresh okay. ɛna ne dry okay.
leaves no na wode aka sesemansa ne mango ahaban no ho okay. mepaakyɛw wei yɛ mankani ahaban cocoyam leaf

eh, saint leaf a yɛfrɛ no nunum nunum oposa nunum a n'ate ne kankan no nunum nie okay eh, wei na haban yi okay ɛna ade bɛka ho ɛsɛ nunum nunum okay na ade aka neɛ wobobɔ ɛni nyinaa so okay sɛ wowɔ high blood pressure wowɔ mogya mmorosoɔ okay na wɔ yɛde wato aduro so okay two years three years mpatsɛ ɔwɔ aduro ni okay wobɛnum ama mi wonya ne se na wobɛhohoro ne nyinaa so kama okay wohohoro ho so kama na wahyɛ no kukuo mu pot kukuo mu mhm. na wode nsuo gu ho na adɔɔso akɔba so sɛdeɛ ɛma no ɛnoa mo a wosɛ mhm. mode nsuo no gu ho na ɛtra mo no saa na wobɛhyɛ aduro no wɔ kukuo no mu kama fa si gya so wode si gya so a ɛhyɛ aseɛ sɛ ɛhu pɛ magya no nkɔ aseɛ ne ɛnyɛ den na high temperature bo nsɛ na ɛhu brɔbrɔbrɔ na na de tam ato ho mhm. akyɛ thirty minutes abɛn
wakyɛ thirty minutes ma ne mboro thirty minutes abɛn tiesi fam ma ne ndwo ɛdwo a wode disposable cup ketewa no ɛwom no mhm. wobɛnom baako anɔpa awia anwummere anɔpa awia anwummere anaasɛ glass cup no a yɛde nom nsa wɔ biaba no tɔt tɔt no anaa ɛso ɛkyɛ ɛkyɛ ɛno nso kyɛn tɔt yɛde nom no nyɛ deɛ de bubu no saa glass short glass no tiatia no mhm. baako anɔpa awia anwummere ɛna three times a day. okay mipatsɔ nom no for one month. okay sɛ wo bɛ num a mipatsɔ o deɛ koko susu baabi a ewu level no wɔ na bɛ num aduro no nso for thirty one days mami okay. ubi asan kɔ bie mu na kɔ susu check na hwɛ adeɛ hmm.
nti ɛnɛ yɛn bɛ kyɛ adɔfoɔ no no hmm. Hmm.
nyame nsa no aduro wei ɛyɛ free mipatsɔ wei side effect bi ɛni mu wɔhaw bi ɛni mu mipatsɔ wu nkyiri hwee akyiwadeɛ bi ɛni ho sɛ mɛ ni wei mɛ ni wei. dabi okay. di aduane bi a wopɛ di yɛ biribi a wopɛ sɛ woyɛ okay. but numaduro no sɛ deɛ makyerɛw no pɛpɛpɛpɛpɛpɛ dɔk meda ase bebree na ɛɛ eh, aduro a wabobɔ wobɔwobɔwobɔ so nyinaa yi wosi sɛ nipa no ɛhwehwɛ no wɔ ehu a ɛɛ eh, wɔmmra wɔmmra waso ɛyɛ wɔmfrɛ wo ɔfrɛ mi bra sama wɔamatofoɔ no to dwa ne yɛn kɔ bra sama wodu mhm. asama ghana hɔ asama yɛ baako pɛ baako pɛ wonya esi wɔ aviation. Uh-huh.
Uh, Asam aviation. aviation. Okay. Wonya fo aviation car no ara pɛ, wo ka sɛ wobɛsi wɔ aviation last spot, ɛhɔ Okay. ara na me hɔ. Okay. Mefi ara ni. Last stop Last wa. stop wɔ aviation Okay. last stop. Okay. Wosi a na wafrɛ me ɛwɔ ahomatorofo wei so. 0241 0241 800 800 443 443 0241 Uh-huh. 800 443. Wofrɛ That's me pɛ no all.
ano. Ɔ- ɔ- Ɔdɔfo, kyɛ sɛ wonyɛ wɔ baabi bia te sɛ ɛyɛ for joy tv so pɛ ɛne yɛte wɔ aduro for free Doug de ne nɔmba no ato dwa. Mede bɛto ɛyɛ ɛyɛ screen no so nso so sɛnea ɛbɛyɛ wobɛtumi afrɛ Doug na biribi a ɛkyere w'adwene bia wonom a biribi a ɛha wo bia nso wobɛtumi afrɛ Doug ɛwɔ so. Bɔ mmɔden ne subscribe to your YouTube channel for Joy TV GH. Mo somfo mu adeɛ nyinaa Gentle Sam, the only gentleman with fire ɛna mede dwumadie no brɛ da sɛ nɛ yɛbɛsan nso so de nyame nsa ano abibiduro paa kan ɛde abrɛ